Sunday kong hi mak taktakmi si. Me hi a ruak wa kan rak hal lomi a kam te um nan ai thup zir ziarmi si. Atu cu a vung chuak cang e nan ven thei ngai cang e zeitluk in dik nan hmuh chuahmi nih hin rian a tuan lai cu Pathian nawl sip. Pakhatnak ah Bible ah Sunday ti a um lo. Sunday ti hi uh, calendar in a rami si Bible ah cun hi Sunday hi min a ngei i uh, zarhkhat chung i ni hmasa bik tiah a usip ni zei ni hmasa bik tiah Bible nih min a ngei a pahnihnak ah na duh ahcun thawhthan ni tiah zong in ti ding sa ko Cuticun Jesuh thawh ni si caah aa thawh ṭhan ni tiah nan ti awk si. Cun Bawipa ni tiah a um i hihi Baibal a ummi si. Thantlang holh i ka duh bik cemmi cu Pathian ni nan timi hi nan holh vialte lakah a hmaan bik cemmi cu Pathian ni nan ti ko kha ka mei. Makhat tluk i Thantlang holh le a hmaanmi nan ngei lo. Adang kha cu a si lo le si lo zong kin an chim nain nan holi ka duh bik cemmi cu Bawipa ni Pathian ni nan timi he khoika dik nan rak lak ah nan rak khen ngai ngai Bible in nan rak lak ti si theng lai lo je thin dik nan rak khen sual le si ko la eh ka chim duhmi cu a hmaan kho tuk Pathian ni nan rak timi hi kan nih lei nih cun zarhte zarhpi kan hei ti i a zei khitik zarhte le zarhpi kan hei timi cu a si hnga kannih lei theo cu mata khan kan auh i i Bible ah hin Sunday ti um lo Bible ummi cu zarhkhat chung in ni hmasa bik thawhṭhan ni na duhsah cun Pathian nih Bawipa ni ti hi Bible kawhning min a si cucu Bible i kawhnak min cu hmang hleng loin calendar min kan hman i Calendar min man cu se calendar a si caah calendar lo cun um khomi kan si lo caah va si ko seh law hi Sunday nan ti pinah hin zeitin dah nan tuah rih tiah cun mei hi ni hi Father's Day, Mother's Day, annih day, annih day nan ti. A phoih si min nan ti chel, tar le min nan bunh chel, missionary min nan bunh chel, mi min nan bunh lengmang i Khrihfabu pakhat he hna nih cun special Sunday hi kum khat chungah zarh kul le zarh nga in zarh sawm thum tiang an lak cang kum zakhat chungah atu hnu laimi hi kum zakhat Khrihfa kan ngei rih si ahcun kum zakhat i zarh sawm thum nan thir a si si ahcun an hnu kum zakhat ah hin a tangmi zarh kul le zarh nga le zarh sawm thum hi nan fir chap rih lai i bawipa nih ni a ngei ti lai lo ti kha thawngthanh kan duhmi hna si i cu bawipa ni ah cun father day na hun ti cah father's day khan ka chim lai bawipa ni cu doko father's day nan ti cu me hi hi ani na fian khawh nak hnga ding ca toi ten bawipa ni kong ka vun chim ta lai a sunlawi je na vun theih khawh nak hnga ding ca mu Jesuh hi a zultu nih an zulh tikah ruahchannak he an rak zulh. Ruahchannak he an rak zulh ca dawkaw a cheu lamkaltu nu le hoi hna nih cun zeitindah Jesuh kha bia an rak ruah? Na pennak na der tikah ka fapa le kha Tete pakhat mak he a hniang deuh nih hin na ke lei upa deuh nih hin na hor lei keimah fa le ko nih hin na ke he na hor he in kil hna seh tiah a nu nih khan John le James le John an nu nih khan a hal kha hringtu kan nu le zong hi fa le caan an ti cun nan ral ṭha taktak e nu le lungput hi a men lo ei Jesuh an rak zulh ahhin siangpahrang a si lai i a pennak chungah milian ngan kan si lai ti ruahchannak he Jesuh an rak zulh. An rak zaw le a kal thluahmah ko i a thih lainak kong a chimh hna. A thih lainak kong a chimh hna tikhan an lau tuk. Ah, Bawipa, cu bantuk thite hna cun nan nun ah um hlah seh. Khi ati Peter hoin ahcun a sik a vun sik tikah Jesuh nih zei ti Jesuh nih zei ti Satan kal na khuaruah ning hi Pathian lei in na ruat lo i vawlei lei thil in khua ruat mi na si ca ka ca dawn khan tu na si kal tiah ti Jesuh nih a ṭhawl zultu nih an rak zul ahhin siangpahrang a ṭuan lai ti ruahchannak nganpi he an rak zul cutluk i an rak i bochan mi kha an tlaih ciammam i a power le a rianṭuannak kha exercise ti lo an tlaih i dai dup ai chit oh ziah Jesuh nih a thik dih hna hnga lo dian ti Peter nih nam ai lak i a vung tang Peter tu kha siknem ai na nam kha a kong ah chia tiah a ti an ruah ning kha tu sa te khat ai let talam ai let talam i an bawipa cu an tlaih i a tek ti ai lo mithi a thawhter tu kan bawipa te zia palak panga ruk nih an tlaih chung ti khi an khruak kha har tuk an vun tlaih an bek an chuih a chol lei ti lo an chuih an lam a thil an phoi an chaw te ai chi a donghnak bika ning zak bik la fak bik cross an khen mai lam thing chung an khen lio ah hin a zultu pawl an ningza hi a ti tak tak se kan i zulh sual bak ti an ti an ning a za lai ning khuar tak si an ning a za tuk ca ko an zam dih nak kha si cu an zam dih cikcek an i ruah mi le a sining kha ai let talam cang sinain an philh lo mi cu ni thum nuak a tho ṭhan lai ti mi hi a hmaan hnga maw tiah lungawl ṭawm ningzah he ṭi he a phunphun an thluak ah hin zultu thinlung ah hin tuainak han fian lonak an khat Pathian a ṭha tuk i Bawipa cu biakam a let lomi si caah nithumnak ah khan thihnak le thlan in a hung tho kan pathian min thangthat um ko seh a tho ṭhan ti an theih tikah khan a ningzahnak vialte kha lawmhnak in ai thleng i an ral chiatnak vialte kha ralṭhatnak ai thleng zei nih dah an ral a ṭhatter hna ti cun thawhṭhannak nih khan an ral a ṭhatter hna a lawmhter than ah an i lawm tuk i an i lawmh tuk tikah a thawh than ni ah khan an i pum i Bawipa thihnak le khamnak kan cei tiah hallelujah an ti Pathian an thangthat macu ni thok cun sabat ni ah Pathian biak ti loin a thaizing ah Pathian an biak lannak ka si cucacun bawipa ni kan rak rat hi zei bantuk lungput he dah kan rat lai tiah cun Jesuh nih thihnak le thlan a kan teipiak ti lungput he lunglawmhnak ngan taktak he khusik sem tlai dih cikcek he Bawipa sinah i biakinn ah hin kan i pumi Bawipa kan thangṭhat ding si hodah le kan pi awk si cun amah Jesuh kha a le kan pi awk si zeicahtiah cun thihnak le thlan a kan teipiaktu kan captain a si caah captain Jesuh kha a le kan pi awk si ma cu amah a le pi ding ahcun nu le pa hna nanmah nan va dir cu nangmah ma tho nangmah nih ma thihnak le thlan a thei kha minung bia ka vun chim le na ning zak lo maw a thiang ma bawipa ni hi amah jesuh kan upat lai vun ti kha pa le hna pa le hna upatnak ni si tia nangmah na diri na sian lo cha to kho upat pek dingah le upat co dingah na dir langmang nak hi na sian lo cha si Bawipa ni hi amah upat ni si, amah a lebio ni si, amah thangṭhatnak hlasak ni si, amah kong chim ni si. Mah cun hringtu ni nan lei ti, nu le ni tiah, nu le cu lungleng bantuk. nangmah lunglen ding um lo Jesuh nih thihnak la thlan a tei ni se pa le kha a khei mo i tei dor deuh bantukin sir paleng dir zong a hau lo te te te khan dir bawipa thangthat ding se nangmah tu cu na hei direm upatnak cu na hei co na hei lawm na hei lawm ngai chap chap na hngal lo ca si a poi tak tak Cucah cun Bawipa ni cu Bawipa ni a si caah amah nih upatnak le sunparnak le thangṭhatnak le lianhngannak vialte kha co dih ko seh ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Cu chapchap ah cun zeidah kan vun tuah rih? Laitlang hoi hlah cun ecology Sunday kan ti ecology Sunday ti cu thingram ṭhingtingnak kong khi dok ecology ti cu si mu nga ngarai lio sur cheh lo ding sakhirai leo kah lo ding kong kha dakaw thingkung thingram thing ding ya khan an ti ecology sunday an ti cu zeitluk in dah mitcaw kan mit a caw thlarau lei thila kan mit an caw taktak sesal biak baka a lian ngan bak mi sesal biak sami hi Jesuh sunparnak vialte na chu dih nga nih chuh vok nih chuh thingram nih chuh dih thingram le nga le vok le ar kong hi nanmah tluk te hin a theimi le usa pemi ka si nikhat ni niruk nia kan cawnpiak kong atu simana rung kan tuah bu lo nan kong zong cu kan cawnpiak le atu a sa tuk e vok kong zong cu kan cawnpiak asinain jesuh thawh ni kher kher i a pulpit theng theng nan i cuh ve mi hi zeitinak dah si ti kha dok ka chim duhmi a si ko cu

a khausen zong in a sa thu nga lo jatsan zong in a sa thu nga lo anang te kai te cu vun chim la a ho hman in amin a sa thu khawh lo mi buai pan ni a si ti kha chim ka duh mi si tami ma cu cu ama balte nu le pa ca thlacam piak nak kan ngai lai nan ti siap cun tu zarh cu nu le pa ca thlacam nak kan ngai lai tiu lo kha pa le vialte hna thlacam nak kan in ngaih piak hna lai fa le le nupi le vialte nih tha kan in cam piak hna lai ti hna lo thlacam ding in na dir tu kha cu tha ko kha nu le vialte hna tu zar cu nu le thlacam na kum lai tiah nan program ah khan nu le thlacam piak na program te kha theu lo nu le vialte hna thla kan in cam piak hna ti hna lo cucu lam khat a si ve ko zeitin da boipani hi mother's day tiah min na thlen ngam in na chim ti hi ka tuk a su ngai ngai na kong he van chim ka duh mi a si

A sual lomi cu zohpiak ve hau caah pa le tete tu kha thlacam piaknak kan vun ngeih hna. Pa le thlacam piaknak kan ngeih hna, nu le thlacam piaknak kan ngeih hna, makhalong selo fale thlacam piaknak zong kan ngeih hna. Tha chinchin te fale fale thlacam piak zong kan vun ngeih hna. Cun okay. Seaw laksawng i pek zong cu see laksawng i pek cu nan va i pek zongah pumpak cu maw nan i pek maw chat in nan pek hna. Chat in nan pek zongah khan cucu nan i pek zongah khan cu tluk in a sualmi cu si cu si lem lo i lunglawmhnak laksawng tete nan i langhter ah khan cun a poi tuk in ka chia lo. Cun Father pa le thlacam piak ni ahcun na ti bantukin pa le upatnak kong le pa le ṭuanvo kong cu cathiang a ummi si caah pa le pa le upatnak kong nupi le kan ṭuanvo le nu le hringtu nu le ṭuanvo chim kha a sualnak um hrim lo Christian life ai telmi si caah ti kha kan chim ka duhmi si.

Nangmah na chap ko na ka ling ka panh tuk. Pawngkam tiluan ei zoh sung deh ka na kalmi kun. Pawngkam tiluan ka ti duhmi cu vei kha se thlacam piak kha pa le ca thlacam piak le nu le ca thlacam piak kha a sual lo ca khan ah thlacamnak khan kan kal biak kha si. A zei ne mam ca okay ka atu zar cu nu le ah, thla kan in cam piak hna lai kan ti nu le khan hei dia thla kan hei cam piak hna cu si ko. Cun nu le ca lawng ah thlacamnak kan ngei lo pa le ca lawng ah thlacamnak kan ngei lo fa le ca a hlei june thla thok ka siang an luh lai ah hin fa le ca thlacam piaknak kan ngei hna i biakinn kan rak tikah pakhat le pakhat i rianh ding ka si nu nu le kan rianh hna thla kan i campiak kha a sualmi si lo caah thla tu kan i campiak awk a si ti kha ah chim ka duhmi si thlacam piaknak tu khan caan hman ding si ti kha van chim ka duh biapi ngai ngai mi hi a biapi taktak a cheu nih cun rem lo awk khi si nan rak rem lo in um duh hlah khi rak rem ko hmanh boi boi pa bia bak si boi pa bia bak si in uh, Carlson Sunday uh, uh, zei nan min tatak van chim kha cu ai dawh lo te min kha cu vung ko sala na muna ka van chim ah khan cun a fiang ko we kan ni lei hoi na cun kan ma peng i upa hna zong kha dok min an bunh chang ja san san lei kha san san ti bantuk in tar min khan bunh di chang cu mah le peng cio khan nangmah na zumh awk tlak na min na ka bunh a fawi te khi bantuk pungsa na khan se zeitluk in dah na hei duh lai lo ti na duh lo tluk te khan to ko khasan te na nih khan an duh ve lo cu an thi hnu ah an bunh mi do si ko cu a phoi si min na nubu youth sunday nan hei ti ma cun cultural sunday nan hei ti ri hoi cu cultural sunday rim ah cun lai thil pakhan chei

kan Khrihfa nih le hi bantuk in kalpi ngai i hi tah a dik ko a tuah awk si ko. A se a dik fam lonak kong si dawk tu cu ka aupi thluahmah mi si cu a dik hrimhrim lo ti si dawk ka aupi peng mi si cu e a hmaan cu hrim lo cu ca rem ding tam tuk kan ngei Hi me kan pa le pawl ninni hruaitu pawl nih cun a dik ko tiah hlei hmuh. Makha dik ko an timi kha do a dik fam lo cu. a dik ko an timi kha a dik hrim hrim lo makha kha a poi taktak mi si. Fiang tein ka vun chim set cun nihin Lairam i Khrihfa kan kal ning he tungpung hnepung he remh ding remh ding a tam tuk si nain atu remh ding hi a cian pataan pi lawng kan chim a dihlak kan chim cun nan ngal dih lai nan chei ding si lo ca a som som den do kan in chim hna i hi a lo thei lo a zum hau tuk mi tuk sum hei hiau tuk khat ko kan hei thimi pahnih khat kan tel ri ko cu nan vun pui tlin deuh la bia nan vun thei deuh hin remh ding tam pi kan lai tang khrihfabu kal na khan a um ti kha vun chim pahnih Kan Christmas in kan kum thar in kan bawipa thar in kan zei le kan zei thil tampi rem ding a um mi an um hna i sinain voikhat te ahcun ngakchia hi rawltu phung si lo zeidah ai lawh te cun taṭhepa nih ngakchia pakhat te a ngei i a fapa te kha ka fak kum thum na si zongah na pa ka rum tuk kudong chungah thak mi um a khung mi um a kha mi um he he ka sin um po papa fangkhat ka ngei a thlum mi hai lao a thak mi hai lao a tho mi ka kudong um ni khat ya a ka ka we a thor he thlum he thak he tung se chen chu chu mi rum pa te mi rut si si cha chen pathian bia kha tampi um ko bu a khan oh a thor ei caan si maw ti a thor te kan in tu hna eh a thor tuk cu ka haza lai kan ti a thum deuh kan in tu hna eh. nan hun pui tling ve deuh tikah khan pui tling rawl deuh te te kha thi ma hau cu lo i mino tu kha a thlum tam tuk na pek sun a ha bo di lai a thor tam tuk na pek sun a ha kia di lai cha khrifa nun zong hi kan mah le kan tet tan ning ten rawl hak deuh hak deuh hak deuh hak deuh kha kan in pek na lo cun Pathian bia nih hin an cheh hna lai nan ngal lai i Pathian bia ṭhatnak le thawtnak zong hi theih khawh si lo caah a step tete kal a hau i cute cu biahar lak i pakhat te biathlum lakah biathor kan vun tehtaknak bia khi si. Kha